Nodeems am Hierscht d'Crockerten eis bei hirer Rees no Süden nach e leschte Concert gebueden hunn, ass et dann op eemol stëll an der Landschaft. D'Natur bereet sech op de Wanter vir a leet eng Paus an. Ganz roueg ass et awer och elo an der Gebar net. Lo fänkt déi Zäit un, wou iwwerall d'Hecke vum Hierscht, Wanter bis zum Fréijoer an der Landschaft gebotzt ginn. Besonnesch laanscht Weeër wéi Feld oder Vëloswee bleift keng Heck, och net dee klengste Strauch, vun engem alljärege Heckemassaker verschount. Firwat dëst alljäreg Geschneits a Geschreddert vun den Hecke laanscht Weeër? Läit et vläicht dorunner, datt net méi sou vill där Hecken an der Landschaft ze fanne sinn? an datt d'Lobby vun den Heckeschneider vu Gemengen iwwer Naturschutzsyndikater, Ponts et Chaussées, privat Firme wéi eenzel Baueren an de leschte Joren ëmmer méi grouss ass ginn. Ech hu mer mol an de Gemenge Garnech, Käerch a Biekerech d'Hecken laanscht de Wee méi genee ugekuckt. An der Gemeng Garnech ginn et nach aussergewéinlech vill wäertvoll Landschaften

Ansonsten och an der Gemeng Garnech, wéi esou oft, vill Kulturlandschaften mat wéineg Hecken an der Gewan. Och laanscht Feld a Vëlosweeër ginn et hei wéineg Hecken. Laanscht d'Weeër waren am Oktober 2022 an der Gemeng Garnech d'Hecken schonns all geschnidden, an dat Geschneits hunn ech mer dunn mol méi genee ugekuckt. Hei gesäit een, wann Hecken haut duerch Naturschutzgesetz geschützt sinn, schützt dat se net duerch onnëtz an iwwerdriwwe Fleegeaarbechten. Eng schéin Naturheck nieft engem onbefestegte Wee an enger flotter Landschaft bei Garnech. D'Heck ass wäit genuch vum Wee ewech a stéiert keen. Dës Heck ass net nëmme lo zum Wee, mee och nach op der ganzer Längt an der Héicht zeréckgeschnidde ginn. Esou hu mer lo hei eng sougenannte Këschtenheck, eppes wat ower guer näischt mat enger Naturheck ze dinn huet. Dat selwecht laanscht dëse Vëloswee bei Héiweng. Naturhecken, déi op grousse Längten zu monotonen Hecken degradéiert si ginn. Firwat dëst alles? Dëst gëtt bezuelt, bezuelt vum Steierzueler, gemaach trotz Biodiversitéits-, Klima an Energiekris. Och déi Heck ass wäit vum Wee ewech, bräicht weder laanscht de Wee a schonns guer net an der Héicht geschnidden ze ginn. Wéi vill wiisst esou eng Heck an engem Joer a wat stéiert un esou enger ongeschniddener Heck? Dat gesäit een no iwwer engem Kilometer op deem selwechte Wee. Dës Heck direkt nieft där aner Heck, déi elo scho geschnidden ass, ass dës Heck nach net geschnidden. Dës Heck ass an der enger anerer Gemeng. Ob se geschnidde gëtt, weess ech net. Mee hei ass fir ze weisen, firwat esou Hecken iwwerhaapt laanscht d'Weeër geschnidde ginn. d'Bullebutz, oder an dësem Fall d'Schléif, déi wiisst net an de Wee eran. Dat do ass se, wat se gewuess ass. Déi kéint nach e puer Joer wuessen, ouni datt dat iergend e Problem wier. Mee do sinn dann heiansdo esou eenzel Streis, wéi hei d'Heckerous, déi wuessen dann an de Wee. Déi wuessen der Luucht no, der Sonn no. A soulaang wéi déi Sonn hunn, wiisst den Döro lo net weider. Déi kéint ee mat engem Sécateur ewechschneiden. Da bräicht een net mat décke Maschinnen ze kommen. Och hei ass esou en Deel vun enger Heck, déi dëst Joer schonn erëm geschnidde ginn ass, wou ee sech och emol muss froen, esou wäit ewech brauch iwwerhaapt net. Dat wat ech elo bis elo gekuckt hunn, vun deene puer Hecken, déi mer hei gesinn hunn, also do ass wäit zwee Drëttel, wou iwwerhaapt näischt bräicht geschnidde ze ginn, a scho guer nit all Joer. Dat ass awer an der Regel, dat ass net nëmme elo hei an dëser Gemeng esou, dat ass an deene meeschte Gemengen esou, zwee Drëttel vun Hecken, déi ze vill geschnidde ginn, onofhängeg dovunner, dass och nach, wa geschnidde gëtt, och ze vill drastesch geschnidde gëtt. Dat muss mer eis iwwerleeën. Kënne mer dat veräntwerten? Kënne mer dorënner soen, dat ass eppes fir d'Natur? Dat ass ekologesch Heckefleeg. Ökologesch Heckefleeg gëtt hei erkläert. Wann ech dat elo do liesen, eigentlech eng gutt Saach, d'Verjüngung vun den Hecken, dass en nei Liewen erabréngt. Dass d'Hecken net nëmmen aus Beem bestinn, alles eng gutt Saach. Awer wat mécht et dann awer, dass mer hei radikal laanscht d'Weeër schneiden? Ass dat och Ekologie? Huet dat och, wat huet d'Natur dovunner, wat huet d'Natur dovunner, wa mer hei d'Hecken bis un eng gewëssen Héicht, wäit vum Wee och erëm ewech, all Joer schneiden? Wat huet d'Natur dovunner? Schneide vun Hecken, Bëschränner, dat laanscht esou e breede Wee, dat an Zäiten, wou mer sollten d'Natur erëm méi respektéieren, an Zäiten, wou mer drastesch Biodiversitéitsproblemer hunn, an Zäiten, wou mer sollen Energie spueren, an Zäiten, wou mer alleguerte solle méi spueren. Also, weem notzt dat doe? Firwat ass dat doe gutt? Et ass onsënneg, et ass awer leider Gottes dat haut d'Regel, net d'Ausnam. Et ass net déi eenzeg Plaz hei. Esou gesäit et op ville Plazen aus, an dat ass eebe leider, wat schued ass. An der Gemeng Garnech si vill Feldweeër als Vëlosweeër ausgewisen, wat enorm flott a begréissenswäert ass. Schued ass, der Natur laanscht sou Weeër wéini Chance kritt. Dobäi si Vëlosfuerer och Naturfrënn a freeë sech och iwwer e bëssche méi Natur. An der Gemeng Käerch ginn et keng Vëlosweeër an och wéineg Hecken an der Landschaft. Laanscht d'Feldweeër sinn déi puer Hecken a Bëschränner an de leschte Joren all Joer zum Wee geschnidde ginn. An dësem Hierscht nach net, an ech hu mer mol déi Hecken ugekuckt, déi hei laanscht d'Weeër am Februar vun dësem Joer geschnidde si ginn, fir ze kucke wat ass da lo do an enger Vegetatiounsperiod gewuess, wou stellen Heckeplanzen a Beem e Problem duer? Hei ass sécher kee Schnëtt néideg, d'Heck, wéi beschrannt, ass net vill gewuess an de Wee ass extrem breet. Dat selwecht laanscht dëse Bëschrand, wou de gréissten Deel wäit vum Wee wech läit, vill méi wäit wéi Heckeplanze kéinten an engem Joer wuessen. An dësem no Süden ausgeriichte Bëschrand wuesse vill Schléiweplanzen an do misst eigentlech lo vill Schléiwefriichte sinn. mee d'Resultat vum alljährege Geschneits weist sech an enger eenzeger Schléif op der ganzer Längt, déi ech hei fonnt hunn. Och un dësen Naturhecken laanscht de Feldwee gëtt kee Liewen an a bei den Hecken vu Fréijoer bis Wanter zougelooss. Dat bedeit, datt ech och hei am Hierscht keng Friichte vun den heefegste Heckeplanze wéi Schléiwen oder Mullebutzen fannen. Dëst op den zwou Säite vun dëser Naturheck, näischt, néierens op der ganzer Längt. Firwat loosse mer laanscht Weeër net e bëssche Liewen, e bësschen Natur zou? Op der aner Säit zur Wiss zou Do wou vill manner geschnidde gëtt, weist d'Heck, wat se sou als Liewensraum ze bidden huet. D'Hecke ginn an der Gemeng Käerch laanscht d'Feldweeër all Joer geschnidden. Zum gréissten Deel ass dëst awer absolut onnéideg an dësen Heckeschnëtt elo bedeit manner Bléien un den Hecken am Fréijoer, bedeit manner Biodiversitéit, déi d'Natur dréngend brauch. Dat selwecht och an der Gemeng Biekerech. Hei hunn ech mer laanscht den nationale Vëloswee PC 12, bekannt als Atert-Streck, d'Hecken an d'Borduren ugekuckt. Dëse Vëloswee, ee vun de beléiftsten a meeschtgenotzte Vëlosweeër vu Lëtzebuerg, duerchkräizt mat iwwer 4 Kilometer déi gesamt Gemeng Biekerech. op bäid Säiten Hecken a Beem mat breede Borduren, an déi Hecken, déi hei all Joer geschnidde ginn, hunn ech mer mol méi genee ugekuckt. Jo, och hei eng Heck, wäit vum Wee ewech, wäit vun enger Vëlosbee ewech. Während Joerzéngte dierf déi Heck net hei eran a wuessen an de Wee. All Joer, all Joer ëmmer erëm. Puer mol am Joer mulche mer hei. All Joer schneide mer Hecken. An da froe mer eis, Biodiversitéit, firwat net hei op engem Vëloswee méiglech ass? Laanescht esou e flotte Vëloswee loosse mer also keng Natur zou. Firwat muss nach am Hierscht bis un d'Hecken alles wechgeméint ginn, leie a vermooschte gelooss kilometerwäit? All dëst ass sécher kee Naturschutz, dëst ass a mengen Aen e Champeléiere vun der Natur. Firwat? Féiere mer e gellege Krich géint d'Natur op Plaze wou d'Leit eigentlech d'Natur sichen? Firwat? Et ass bekannt, datt d'Hecken zu eise wäertvollsten a wichtegste Liewensraim an eise Landschafte gehéieren. wéi dëst vun der Ëmweltverwaltung ginn et vill Informatiounen a Publikatiounen iwwert d'Hecken, dorënner och Detailler, wat recommandéiert a wat verbueden ass. Mee d'Realitéit laanscht Feld a Vëlosweeër gesäit leider néierens esou aus wéi op dëser Grafik aus enger Broschür vun 2019 vun der Ëmweltverwaltung, dëst och net Trotz Naturschutzsyndikater, déi sech ëm d'Heckepfleeg këmmeren, déi dräi Gemengen, wou ech e Bléck op Hecke geworf hunn, sinn all Member beim Naturschutzsyndikat Sicona. Op Nofro hin huet mer och d'Gemeng Garnech matgedeelt, datt den Heckeschnëtt elo am Hierscht vum Naturschutzsyndikat Sicona duerchgefouert ass ginn. Den Naturschutzsyndicat Sigona, deen an iwwer 40 Gemengen aktiv ass, schneit all Joer eleng eng 300 Kilometer laanscht Feld a Vëlosweeër. Ech hunn de Responsabele vun dësem Naturschutzsyndicat gebieden, mer eng Rei Froen an Informatiounen ënnert anerem zu deem Heckeschnëtt an der Gemeng Garnech ze ginn.